Vayingiseri ni varhandzi va xitici xa Munghana Lonene FM makombandlela, mina mfundhisi Sono Ray hi ya khongela swin'we. Hambi ngo ni sungula hi ku khensa emahungu ya awara ya nhungu, na wena maningi wa ntamu eku va u hi nyikile nkarhi wa ku ta khongela na vayingiseri xikan'we hi ri hinkwenu. Ingaku Yehovha a nga hi pfuna a hi katekisa eka siku leri ra namuntlha. Na mi amukela vayingiseri hinkwako-nkwako lomu mi nga kona. Ni rhandza ku va ni ku a hi yendeni hi ya khongela swin'we ina mina mfundhisi Sonorhey kutani hi masiku hi ta yisa emahlweni na tidyondzo leti hi nga ti sungula. Hi swi vona kahle n'we vayingiseri leswaku tidyondzo leti hi ti sunguleke a swi koteki leswaku hi nga ti heta hi siku ri ri rin'we. Hi nge se khongela ni ku hlaya Rito, swi kahle ku va hi ya emahlweni na ku mi hlohletela vana va hina lava mi nga ku tsaleni Eku chivirika eka tidyondzo ta n'wina kumbe eka swikambelo swa n'wina swa Grade 12. Yanani emahlweni mi hlaya tibuku mi papalata ku rhandza ku tiphina hinkwakonkwako hi leswi yelanaka na mintlangu, leswi yelanaka na, na tento leti nga ta ka ti nga vuyerisi eka swikambelo. Hosi a yi hi pfuneni yi hi katekisa. Ni rhandza leswaku hi suka xikan'we-kan'we hi ya hlaya rito ra Hosi Xikwembu eka buku ya Vagalatiya, kavanyisa ka nharhu ndzimana ya khume-nharhu leyi hlayekaka hi ndlela leyi, Kreste u hi kutsurile ekhombyeni ra ku rhukana ka nawu, hi ku tiendla la rhukaniweke hikwalaho ka hina, Hikuva Matsalwa ma ri, A ku na, a ku rhukaniwe un'wana ni un'wana la hayekiweke emhandzeni, xi nga xihambano, a hi khongeleni. Bava, pfuna mina ku vula rito ra wena hi matimba mo lo kwetsima, pfuna eka valanguti ni vayingiseri va rito leri ra ku suka atilweni hi ku hlavuteriwa ha yesu kreste endla mihandlo ya kona yi vonaka eka vona ni ka hina ha yesu kreste amen vayingiseri lava rhandzekaka namuntlha hi ya vulavula Ehansi ka nhloko-mhaka ya ku engetela eka leyi hi vulavuleke hi yona eka n'hweti leyi hundzeke, eka n'wina mi nga twangiki leswi hi swi vulavuleke leswaku mi hlanganisa na leyiwani nhloko-mhaka, ni nga rhandza leswaku mi ya eka Facebook kumbe mi ya eka YouTube channel ya Munghana Lonene FM mi ya kuma rito leri leswaku mi hlanganisa ni ka leriwani kambe lexi ni nga xi vulaka leswaku hi kota ku famba swin'we hileswaku hi vulavule hi swivangelo swa mindzhukano na leswaku mindzhukano i yini hi vulavula na hi xintshunxo xa mindzhukano namuntlha laha hi nga hlaya kona na pfumela leswaku se ma yi vona ndzimana leyi hi hlayeke yi nga xintshunxo-kulo xa mindzhukano. Hi vulavurile hi tindlela to tala leti pfulaka nyangwa wa mindzhukano leswaku yi vonaka evanhwini hikuva loko yi nga ri mikateko yi khulukaka evuton'wini bya wena yi va mindzhukano eka yin'wana minkarhi leyi nghenelelaka hikokwalaho hinkwenu ka hina hi lava swintshunxo swa mindzhukano hikuva loko yi fikile ya hlasela ya onha ka riliwa ka fiwa ka hluphekiwa Ku tshama ku ri hava ku rhula, kambe loko mikateko yi ri kona, ku na ndlalo, ku na ntsako, leswinene swa humelela. Vanhu va hanya ku tiphina emisaveni va nge se ya fika etilweni laha va yaka kona. Ku tiphina loku hi loku hi nge hi lomu hi yaka kona ku nga Kanana ra hina ra ntswamba na vulombe, hi nge se ya fika ka Kanana ra hina ra tilo. Kambe ke namuntlha a ni rhandza leswaku hi vulavula hansi ka nhlokomhaka leyi nge ku xaxisa mindzhukano leyi nga leyi taka hi ku endla mintwanano leyo tenga kutani hi yi tshova swi nga fanelanga kutani loko hi nyike tindlela leti tisaka mindzhukano kumbe leti pfulelaka emindzhukano eku nghena evuton'wini bya vanhu switshembiso na ku tiboha na ku hlambanya hansi ka tilo ivi hi tlhela hi ya hi ya tshova mintwanano ku ri hava xivangelo lexi twalaka swi pfula nyangwa leswaku ku rhukaniwa ka munhu Ku va na matimba henhla ka yena. Hi hlayile tindlela to hlaya ku katsa na leyi hi vuleke tin'wana tindlela hi ku ya hi Rito ra Hosi Xikwembu ti kona, kambe na ha na ha hlohletela leswaku mi ya languta eka Rito leri hi ri vuleke. Ina, swi na nkoka ku va ndzi tlhela ndzi vula leswaku. E mindzhukano i ku xaniseka loku ku taka hikokwala ka marito laya vuriweke ya ri na matimba yo karhi ya leswaku kumbe lawa endlaka leswaku leswi vuriweke swi humelela ku rhukaniwa a hi ku vulavuleriwa ntsena kambe i mihandzu ya ku vulavuleriwa swi tano na mikateko mikateko i timhaka ta mihandzu leyinene leyo nandziha leyi vulavuleriweke evuton'wini bya wena hi lava vulavulaka leswinene kutani hi leswi isaka a endleleke yakobo swona na yena isaka a endleriweke swona hi tatana abrahama hikokwalaho hina hi kona eku vulavulela mukateko eka wena hikuva loko hi vulavulela ya endleka na sweswi na ha sungulaka amukela mukateko ya wena we muyingiseri leswaku u fikelela lomu u lavaka ku fikelela kona evuton'wini leswi a ni rhandza leswaku hi swi languta eka siku ra namuntlha ku na mintwanano leyi endliwaka evuton'wini kambe a ni nga rhandzanga eku landzelela mintwanano leyi taka yi hombolokile a ni lava leswaku hi languta mintwanano leyi endliwaka yi ri leyinene leswaku loko hi yima ehenhla ka yona ngopfu ntwanano wa hina na xikwembu loko hi yima hi nga tshovi ntwanano lowu wu hi tisela mukateko wu hi tisela vutomi hi ntalo hikokwalaho ke loko u nga vona namuntlha leswaku un'wana wa lava fambeke va fika va endla emintwanano kutani va nga ha yi landzeleli mintwanano leyi ni nga vula leswaku ya endliwa etimhakeni ta vukati ya endliwa etimhakeni ta mabindzu ya endliwa mintwanano etimhakeni hi minkarhini ya khale etinyimpini laha matiko ya twananaka leswi hi xilungu va nge i ti-alliance ya endliwa mintwanano hi matlhelotlhelo ya ku hambana ni le ka vunghana ntsena loko hi vone wanuna jonathani na davhida mintwanano leyi yi vula yini ke mintwanano leyi yi tala ku endliwa exikarhi ka lowa matimba na loyi a pfumalaka matimba hi xikongomelo xo nyika matimba ka loyi a nga riki na wona Hina vana va Xikwembu hi na ntwanano na Hosi Xikwembu lowu tsemiweke exikarhi ka tatana Abrahamu na tatana Hosi Jehovha hi ku ya hi Genesa ka vayisaka 12 mintwanano leyi tekiweke hi tatana na hi tatana abrahama na tatana yehovha yi hundzuke mintwanano ya mina na yehovha hikuva hi endliwe vatukulu va abrahama tinxaka hinkwenu emisaveni mintwanano leyi a yi fambisana na ku yingisa xikwembu ka ku lerisiwa ka tatana abrahama ni ku leswaku loko a yingise xikwembu u ta nyikiwa mikateko leyikulu mikateko leyi hi yi vonile hi hlayili ha yi tiva hi nga yi longoloxa ku nga ku ndlandlamuxiwa ku nga ku nyikiwa rifuwo ku nga ku endliwa vito lerikulu ku nga ku nyikiwa eku horisiwa ni ku hanya rihanyo leri tengeke kumbe leri nga riki na mavabyi hikokwalaho ni nge wena muyingiseri wena u tekeke kreste na wena u lavaka ku n'wi teka amukela namuntlha mikateko leyi hikuva i ya wena loko ku endliwa mintwanano khale ka kona a hi vona lavambirhi kutani hi tatana abrahamu na yehovha va endla mintwanano laha a swi bohile leswaku lexi nga xa tatana abrahama xi va xa yena hosi yehovha na lexi nga xa yehovha xi va xa yena matimba ya yehovha hinkwawo ya va matimba ya tatana abrahama Ni lava ku ku byela leswaku hambiloko u vona mujukano evuton'wini bya wena, Bibele ya Hosi Xikwembu yi kokwala ka mintwanano leyi tekiweke exikarhi ka tata wa hina Abrahama na Jehovha yi ri, Ku rhukaniwe Kreste leswaku n'wina mi katekisiwa. Hikokwalaho ke, yena Kreste, u endliwe xihlekiso leswaku n'wina mi va lowa nkoka u endliwe xisiwana leswaku mi va lowa rifuwo u cheriwe mavabyi leswaku n'wina mi horisiwa u nyikiwe vutomi u nyikiwe rifo leswaku n'wina mi va na vutomi hikokwalaho ka ntwanano lowu nga kona Leswi a ni ta vula swona hi leswi, loko hi nghena ka ntwanano lowu hi ku amukela Kreste, hi nga wu tshovi hikuva a khaleni ka khaleni loko ntwanano wu tekiwa a ku va na xiharhi lexi dlayiwaka lexi va ku xi cheriwe ku ka ku nga tshembeki ka lava tekaka ntwanano xi dlayeriwa ku ka xi nga tshembeki lexi a xi lavekaka ku tsemiwa ka ntwanano lowu loko un'wana wa vona a ya tshova ntwanano lowu a ku va ku hlambanyiwile leswaku ku xanisiwa ka xiharhi lexiya a ku vuyi ka loyi a xi a tshoveke ntwanano a dlawi hi mukhuva lowu xi nga dlayiwa hi wona hikokwalaho ke ku tshama eka ntwanano lowu a swi vuyisela leswaku yehovha wa matimba la tsundzukaka ntwanano wa va tata wa hina kutani a wu tisela hina emihandzu ya wona a nga rivali ntwanano a hi tsundzukeni na yena jonathani loko a teke ntwanano na hosi davhida swi vuyerise tinxaka leti landzelaka endzhaku ka loko a fikile jonathani Davhida a endla leswinene a endlela Mefibosheth n'wana wa Jonathani ni laha ku ku byela miyingiseri leswaku mikateko ya tatana Abrahamu leswaku wena u nyikiwa vito lerikulu leswaku wena u ndlandlamuxiwa loko Yehovha a katekisa u ri andani mi ndlandlamuka mi tala a swi ndlandlamuki leswi nga swa wena swa le mandleni a swi ndlandlamuki ndyangu wa wena wu ndlandlamuki ntsako wa wena wu a ndlandlamuki hinkwaswo leswi yehovha a ku nyikeke la vuton'wini lebyi hi nga ka byona a swi ndlandlamuki hikwalaho ka ku u yimile ka ntwanano wa tatana abrahamu na yehovha ku nga ntwanano wa wena na yehovha Mikateko leyi a nyikiweke yona hinkwayo i ya wena, yi amukele hi vito ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta. Tlakusiwa laha u nga kona. Amen.